Marandu porã San Marco omombe'uháicha. San Marcos capítulo uno. Jesús, upe Mesías Tupã Ra'y, marandu porã ñepyrũha, péicha ojehai maranduhára Isaías kuatiañe'ẽme. Amondo che ñe'ẽ rerahaha ne renonderã, omosako'i haguã nde raperã, peteĩ osapukáiva yvy ojeiko'ỹháme. Pembosako'i Ñandejárape haperã, pejapo chupe tape ikare'ỹva. Ha péicha oho Juan pe oporomongaraíva yvy ojeiko'ỹháme, he'i opavavépe ojevy va'erãha Tupã gotyo, oñemongaraika va'erã Tupã oheja rei hag̃ua chupekuéra hembiapo vaikue. Opa Judea ha Jerusalén pegua osẽ ohendúvo chupe. Oñemombe'u hembiapo vaikuégui ha Juan nomongarai ichupe kuéra ysyry Jordánpe. Juan ao ojejapo kaméllo raguekuégui ha iku'a jokuaha vakapígui, ha ho'u vakue tuku ha eíra ka'aguy. Oñemoñe'ẽvo he'i. Che rapykuéri ou ipokatuvéva chehegui. Chéve ndaijáiva ajayguývo henondépe ajora haguã isapatusã. Che pomongarai vaikue ýpe, ha'e katu pendemongaraíta espíritu marangatúpe. Umíva umi árape Jesús osẽ táva Nazaret, Galiléagui, ha Juan omongarai chupe ysyry Jordánpe. Osẽvo pe ýgui, Jesús ohecha yvága ojepe'aha. Ha Espíritu Santo oguejyha hi'ári pykasúicha, ha oñehendu peteĩ he'íva yvágagui: “Nde hína che Ra'y ahayhúva, che aiporavo va'ekue”. Ko'ã mba'e rire, Espíritu ogueraha Jesúspe yvy ojyko'ỹháme. Upépe oiko cuarenta ára tymba saite apytépe. Oipy'ara'ã chupe aña ha Ñandejára remimboykuéra ou oipytyvõ hag̃ua chupe. Juan oñemyakãsa rire, Jesús oho Galiléape omyerakuã hag̃ua Tupã marandu porã, ha he'i: Oñembotýma upe ára oje'e va'ekue, ha Tupã sãmbyhy hi'ag̃uíma. Pejevy Tupã gotyo ha perovia pe marandu porã. Jesús oguata jave oikóvo yguasu Galilea rembe'y rupi, ohecha Simón ha ityvýra Andréspe. Ha'ekuéra niko piráre noheja ha oity hína hikuái irréd ýpe. Jesús he'i ichupekuéra. Peju che moyru, asẽ pombo'éta penohẽ hag̃ua jejopy vaígui pende rapichápe. Upepete voi oheja hikuái irrédkuéra. ha oho hendive. Ha Jesús ohovévo upégui, ohecha Zebedeo ra'ykuéra Santiago ha ityvýra Juánpe ikanóvape omyatyrõva hikuái irrekuéra. Upépe voi ohenói chupekuéra, ha ha'ekuéra ohejea itúva Zebedeo ha ipytyvõhakuéra ikanóvape, ha oho Jesús ndive. Og̃uahẽ hikuái Cafarnaúmpe, ha pytu'uha árape, Jesús oike upe judiokuéra oñembyatyhápe ohendúvo Tupã ñe'ẽ ha oñepyrũ oporombo'e. Opavave ohecheramojoaite mba'éichapa ha'e ombo'e chupekuéra. Jesús niko nombo'éi umi tembiapukapy mbo'eháicha. Ha'e oporombo'e ku noikotevẽiramo guáicha avavére oporombo'e hag̃ua. Ha upévo ñeñembyatyhápe oñehendu hag̃ua Tupã ñe'ẽ, oĩ peteĩ kuimba'e oguerekóva mba'epochy ha upéva osapukái. Ha mba'ére piko reñemoĩ ore rehe, Jesús Nazaretgua? Reju piko rerundívo, che roikuaa nde hína pe imarangatúva Tupã ombouva. Jesús oja'o pe espíritu añáme ha he'i ichupe. Ekirirĩ ha ese pe kuimba'égui. Pe mba'epochy oityvyro mbarete pe kuimba'épe ha osapukãi hatãvo osẽ chugui. Opavave oñemondýi ha he'i joao ajupe. Mba'eichagua ñe'ẽ piko ãva oikuaa porãhápe ha pokatúpe ko kuimba'e he'i umi mba'epochýpe osẽ hag̃ua ha ha'ekuéra ojapo ha'e he'íva. Pya'e voi herakuã Jesús opa rupi Galilea jerekuévo. Osẽ rire hikuái upe judíokuéra oñembyatyhágui ohendúvo Tupã ñe'ẽ, Jesús oho Santiago ha Juan ndive, Simón ha Andrés rógape, Simón rembireko sy, iñakãnundu ha oĩ hupápe. Jesús ohendu upéva oñemboja ha ipojáivo ipóre omopu'ã chupe. Upévo opi pe ñakãnundu ha oñemoĩ ohecha mba'épa ha'ekuéra oikotevẽ. Ka'aruete oikévo kuarahy ogueraha hikuái Jesús rendápe opa hasýva ha oguerekóva mba'epochy, ha opa tavagua oñembyaty hokẽme. Jesús omonguera hetápe opaichagua mba'asýgui. ha omosẽ heta mba'e pochy, ha ndoheja ichupekuéra oñe'ẽ ha'ekuéra oikuaágui chupe. Kóe mboyve Jesús opu'ã ha osẽ pe távagui ha oho peteĩ avave oĩháme oñembo'e hag̃ua. Simón ha iñirũnguéra oho Jesús piári ha ojuhúvo, he'i ichupe: “Opavave nde reka.” Jesús katu he'i ichupekuéra. Ha upéicha Jesús oiko Judio retãpýre. Omombe'úvo iñe'ẽ umi judío oñembyatyha rupi ohendúvo Tupã ñe'ẽ ha omosẽvo mba'e pochýkuéra. Peteĩ kuimba'e ikuru vaíva oñemboja Jesús rehe ha ñesũháme he'i chupe. Nde reipotárõ chemonguera ne chemba'asýgui. Jesús oiporiahuvereko chupe, opoko hese ha he'i ichupe: “Aipota, ekuera!” Upe vove ojei chugui kuru vai, ha okuera. Jesús omondo pya'e ha he'i jevy jevy chupe: “Aníke remombe'u avavépe, terehónte ejehechauka pa'ípe, ha aikuave'ẽ Ñandejárape umi mba'e Moisés he'i va'ekue oñekuave'ẽ va'erãha ojehecha hag̃ua rekueramaha. Pe kuimba'e katu oho ha omombe'u opa rupi upe ojehu va'ekue. Upévare Jesús ndaikatuvéima oike umi távape, umi okahárente opytáva ha opáguio ojehóva hendápe.